Annih cun minung kha an i bochan loin Pathian kha an i bochan lai. Hika ah hin ah kan hmuh khawhmi cu Assiria mi nih kan ram cu an hung thim tikah timi te ah khin ah hi kan Lai Baibal ah si loin Mirang kan co tikah cun Nimrod vawlei ti nai ṭial. The Land of Nimrod. Nimrod nih a rak neihmi ram ti duhnak cu Nimrod nih a rak sermi biaknak pawl hi hi biakamnak hi Messiah a rat lainak Micah nih a rak chimmi biakamnak a si. Messiah a hung chuak tikah cun cu bantuk biaknak a hmaan lomi vialte Nimrod nih a thazaang in a rak lakmi a ram a biaknak vialte kha a hrawk tik lai tiin Micah profet nih a rak chimmi hi a si. I Messiah kha Bethlehem ah a hong chuak taktak. A hong chuak i zeithla a rak doh hmasa kan ti ahcun anmah Judah biaknak chung i sengtilah a hmaan lomi pupa cawnpiaknak simi Pathian nawlbia si loin Anmah Judah upa tlangbawi hna nih an serchommi phungbia hna kha a rak ṭhuat dih, a rak rel ti le a rak doh. Messiah nih. Kannih Khrihfa nih cun a si lo Khrihfa ve, Khrihfabu ve a rak dirh cu kan ti. A si lo. Zeiruangah kan ti ahcun anmah Judah biaknak chung i a hmaan lomi vialte kha a rak dohmi a si. Tahchunhnak ah, Sabbath ni ah aa mizaw cun aa pakhatkhat kha lam ah mi nih vuak in aa thideng tein a rak um sehlaw kha kha Sabbath phung kha an duh tuk tikah kha va tongh kha an duh ti lo. Khakha pupa cawnpiaknak a si. Minung serchommi sin dawtnak nei loin Pathian nawlbia zulmi pawl a si. Cucaah cun a hung chuak tikah biaknak a dik lomi zeiruang ah Judaism timi Judah mi hna zong nih khan an rak palh ve an ti ahcun Judah mi hna zong nih khin nika Pathian zong an rak biak cu. Ezekiel pariat chungah an khot. Aman rial lang.

Ezekiel a ngan pariat a hme hlei i cun Yahuah inn kutka chaklei a hoih i mi ah khan a ka kalpi i khika ah Tamus a ṭah lengmangmi nu kha ka hmuh hna. Hihi Yahuah nih profet kha langhnak in a hmuhtermi kha a si.

An zumhmi in cun hi Tamus Pathian nih hin kan lo rian kan ṭuanmi te hna cu bantuk harsatnak an tonmi vialte hna kha thluachuah kan pek lai ti an zumh. Israel mi an si. a hmep a hling ahcun a ka thawh i mipa mah tithi na hmuh maw tiah ka hal. Cun a ka thawh ṭhan i hi nakin a chia deuhmi fihnung kha na hmuh rih lai, a ti. Cucaah Yahuwah inn chung chungin a inn chung Aa chawnh chin. Tual ah khan a ka kalpi i khika ah Yahu a hmunthiang i a va luhnak ah cun inn leng le biakṭheng karlak ah mi kul le panga tluk hmunthiang cu hnulei chit in nichuahlei kha a zoh i a chuak liomi nika bawhbunh in a biami kha ka hmuh hna. Nika biaknak a um. Haunian biak, Israel ninen biak. Pathian Yahweh Elohim hmunhir kha hertak in nika te hawng chuakmi kha an bia kha ka hmuh ti. A fihnung tukmi si ti. Haun nih chim ngaite Yahweh Elohim nih a chim. Ha. Nika biaknak kha a um. Nika biaknak he ai ṭuanmi Tammuz si. Tarmut min cu hi kate lawngah lang usih. A thih tikah an zumhmi cu ah Tarmus hi a thi ko nain a hung nung ṭhan i aa hruaitu tampi hna lawng a rak neihmi pa a si tiin an zumh. Tarmut cun tuukhal pu zong a si tiin an zumh. Kha tikah khan Israel mi hna zong nih hi bantuk pathian Babilon pathian kha an biak ve. Kha ruangah khan Israel an si ruangah pathian biatak kha an biak lai tiah va zumh ding a si lo. Annih zong kha an rak pial ve. Cu tikah cu bantuk biaknak kha a hong kal i pungsan maw a pungsan kha ai thleng i Masai a hong chuah hnu zongah khan anmah nih an serchommi biaknak tu kha an kal cang. Judah pawl nih cun Baibal ca an ngaih ko, natein hi Baibal ca pakhat lawng ai za lo an ti i anmah tein an tuah ṭhanmi pupa cawnpiaknak timi cauk kha an ngaih ṭhan peng. Kha Baibal ca an rel ko nain kha Baibal i kan tlaihmi Baibal hnakin an pupa hna nih an ṭialmi Baibal ca tu kha biatak tein tuahsernak ah an hmang. Ti duhnak cu hihi hi Baibal ca cu aa an tuah chommi Baibal nih khan a kilven kan ti lai cu. Nan thei thiam maw? Sabbath ni kha thiang tein va hmang u te lai. Pathian nih cun um si thiang tein hmang ding si na belte in a cu ni ah cun lung kal mi paoh siloah thing a lak mi paoh kha lung thilak in cheh ding si ti bantuk te hna kha anmah nih khan cu nawlbia kan ti lai cu hi cauk cu an pupa cawnpiaknak nih khan a kilven Hakha Messiah le Paul te hna zong nih khan an rak dohmi a si. Cucaah cun hi Babilon in a rak chuakmi Pathian, maw Pathian kan ti tikah Pathian hika ah zong hin pi a hme tein an ṭial ko la. Cu bantuk khuachia va, khuachia, maw biaknak hmaan lo kha an hung chuak i cu tikah Messiah zong nih khan Marka ngan pasarih a hme pasarih zong ahhin Israel mi hna an palhnak, maw hruaitu hna an palhnak kha hitin chim. Uh, Pathian nih aa thawh i hi mi hna nih hin an bia cun an ka upat ko, asinain an lung cun an ka hlat taktak. Annih nih minung serchommi nawlbia kha Pathian nawlbia taktak bantukin mi an cawnpiak hna caah an ka biak i an caah zeihmanh ṭhathnem lo a ti. Kha lio chan ahcun Judah tlangbawi pawl hna kha a chimmi a si. Cun amah kha tuchan ah phongrat i hi bia hi chim ve sehlaw hauthla in chim la tiah nan ruah cio hnga. Kanmah Khrihfa hna he kan chim ko lai cu. Anmah hi minung serchommi nawlbia tu kha Pathian biak bantuk tein na ka biak ti zeihmanh a ṭhathnem lo ka ti. Zeitindah minung serchommi hna si cang kan ti ahcun kan hmuh ko, kan pawng ah kan hmu cio dih. Ha. An serchom an thleng dih Messiah chuah ni in Ethanim ni hlei nga ni Sukkot an timi Diopuai kha an celh ve lo i an neih ve lo caah cun Khrihfa kha ah len ti lai. Pope le Constantine nih khan an thah cawk kho ti lo. Minung pakhat an thah zongah pahnih pathum tin an karh khawh. Ka nih an thah kho ti lo. Ka ti ka ee si ahcun nalem hi kan tuah lai ti. Meeting kha kawh dih hna. Biaknak ther kha ser. Biaknak thar a rak ser. Kha biaknak cu tuchan Khrihfa biaknak a si. a tawinak in chim dah. But Messiah chuah ni Ethanim ni hlei nga simi Mizo nih bok tekut an ti le kanmah Laimi nih Deu puai an timi Deu timi cu anmah Mirang holh cun tabernacle kan ti le Deu si a sullam cu kan sinah a hong um tinak a si. Cu a sai ahcun kan sinah um zeitiin hong um kan ti ahcun kan thinlung kan thlarau kan ruahnak vialte uktu dingah ra khakha si e na tein an thlen a kan thlen piak zeitin thla a kan thlen kan ti ahcun tunai kan ram relmi tamut timi tamut cu uh, nika ni fa nihmi tamut kha si ek cu badde ulanga kha tlau lo ding in Khrihfa biaknak si ṭung i Israel Pathian kan biak ko an i ti ṭung i cu Tammuz pathian tu kha va si ko seh tiin Tammuz chuah ni ah Messiah chuah a si. Kha a duh lomi zumtu hmasa biatak a dirkamhtu ni vialte kha an thah dih. An thah kho lo zongah cozah rian an pe ti lo. Kha lio i Rome nih vawlei kha a rak hmuh ni a si. Rian an neih ti lo, rawl ei ding an neih ti lo. A tikah cun titsa kha an tho thluahmah. An lio Khrihfa hmasa hna. Cucaah cun Hlanlio Khrihfa upa hna nih an hmang komi a si tiin heh tiin Mizoram i PC biak siamal te hna zong nih an chim. An chimmi Khrihfa hmasa upa hna vialte kha Rome nih a zuatmi an sal hna an si. Fiang tein an chim lai. Khrihfa hmasa hna cu Rome sal, Rome nih hitin um timi ummi pawl. Chuah ni hmaan ti lo, Khah, December kul nga siseh an ti. Eh an ti ko. An an el ahcun thah si rian pek lo. Tangka hmuh ti lo. Kha tikah an duh ve ti lo. Aw, abat kha ni kha cu tamawt chuah ni a si ko lai nain Tlanguannak in a lianhnganmi Jesuh Khrih ah pei kan thleng ko cu. Kha tin anmah tein Pathian kha an hneksak cang. Satan nih Messiah cun hi lung cu si ko nain chang ah serter la ei ko. Ei maw ei lo cu. Cu bantuk tu chan Khrihfa zong nih kha Pathian bat dei a si ko nain Kha Pathian batde tah ah mawchuah ni a si ko nain amah kha kan va lawm ti lo. Jesuh Khrih pei kan thleng cang cu an ti. Aka anmah ruahnak si. Hi chim cu Pathian biak kan ti nain nanmah nanmah duhnak pungsan te nan biak kha kha zeihmanh ṭhathnem lo te. Ha. Cu bantuk ten kanmah zong nih hin ah saban ni theng cu kan pumh hau lo. Thaizing Sunday ni ah an kal ko lai zei hme. Pathian biak ciocio kan biak cioco. Hmaan lo cu. A hmaan bak lomi si. Zeiruang an ti ahcun kei cu lam biatak le nunnak si. Lam, zeitindah lam na kal lai? Maw, lam kha biapi. Lam ciocio ahhin biatak lam kha a um rih. Cu biatak lam ah nunnak neihmi lam kha si cu. Kan kal ve cio, an kal ve cio, biakinn an naih cio, biakinn te an kal ve ko, kan thangṭhat ve ko. Israel Pathian a si kan theih dih. Nain, kan va biak ning lam kha hei dang cang. An thei thiam ko lai ti ka zumh. Cucaah cun, cu tamawt chuahni cu Jesuh Khrih chuahni siseh tiin Rom nih an serchommi tlangbawi, hlan lio min ahcun Molek pathian i tlangbawi pawl an si. Khuasi pahra chung lawng an um cu tlangbawi pawl cu. Ngakchia tete hna hi dawh. Cu Molek pathian, a lu cu caw lu a si. Kut ah mei bantuk an chiah i Cu Molek pathian sin ahcun an fale hna kha rai an thawi. Tuchan Christmas te hna fale tiin an lawmhpi hna nan hmuh ko lai. Thingkung, masi thingkung an ti le masi thingkung, khoika in a ra an ti ahcun yuli timi hlan lio i cu bantuk siasal biakmi hna nih an hmangmi yuli timi a rami a si. Baibal chungah pakhat hmanh um lo. A umnak belte cu Jeremiah chung a um. Cu bantuk minung hna nih an tuahmi kha va tuah hlah u cihcih. Nakua nih thingkung chungah a tlang i laksawng kawl kha a sit maw si tu a hawng lawng te um lang thingkung tang laksawng. A si lo cun a ṭhat lawngte a bawm lawng dawh dingin len ti lai. Tuchan holh in cun kha thingkung pongte ah model ka tuahnak dingah hin tuahmi a si. A chungah laksawng taktak um maw? Um lo. A pawhian biaknak kha kha a si. Zeihmanhsehlaw khi thingkung ma si thingkung khoika a ra an thei hna lo. Zeiruang an theih lo an ti ahcun an cawnpiak ti hna lo an pastor pawl nih. Minung serchommi kha a ra i biakinn chungah. A rat tikah cun Pathian biak bantuk tein kan biak. Pathian nih cun thangṭhat cu a duh tuk tiin an ti. Pathian cu thangṭhat pei a duh cu zeihme nang hmang duh lo le um Kan va thangṭhatnak in a nawlngaih hngatu i seh, Pathian cu! Saul zeitinthla rak tlu? Amah minung duhthimnak in Pathian kha rai rak thawi. Thangṭhatnak rak tuah, a sung. Pathian nih a duhmi cu a nawl ngaih kha a si, a nawl na zulh kha a si. Cucu kanmah zong in kan duh dingmi a si. Cun kan fale hna zong hi cu bantuk tein nunzia chim khawh tiangin nu le pa zong hi kan zuam a herhmi a si. Nu le pa nih lam a hmaan lo pi ah tahchunhnak ah kan inn kiangkap nih a fah Christmas te ai hong ei ve an ti ai ṭiak. Um, kan fale hna nih an hnarh tuk ve lai. Kan va kalpi ko la, an va ṭhu i. Annih cu Sabbath kan si le voksa kan ei lo caah arsa tu a van pe ko ti ko nain a zong a ngah lo. Siasal sinah chiahmi sa rengh paoh kha ngahmi si lo. Khakha zeikhel nai lo cang an ti ahcun nu le pa nih fale kha aa maw le hmuh kho ti lomi thlarau thur biaknak ah nan va kaltu cang hi kha a si. Mit in cu kan hmu kho ti lo ee. Zeiruangah? Satan cu ai dawh tuk cang cu. Vancungmi bantuk an um lai ti Paul nih a chim cu. Ai dawhmi paoh kha kan va zuang hnawh ahcun kan dih ko lai. Kha ai dawhmi hnulei ah zei thla um? A thlum tukmi December zei sullam a si? Zeiruangah a thlum an ti? Baibal ca chungah a thlum tinak um maw? A um lo, pakhat hmanh a um lo. Zeiruang ah thlum an ti? Siasal biakmi nawl an cawn. Khaka tawinak an chim ko lai. Hlan lio siasal biakmi pawl X timi X timi roll number in cun para, thla pawi an ti. Fatin kan van chim tikah an cat lo tuk tikah X timi cu Greek holh in lakmi si an ti. X ti cu Christos an ti. Khrih, Christos timi Khrih, Messiah ti sullam si. Hrokhrol lawng te si. Zeirong ah an ti ahcun, anmah chan lio zongah cu bantuk nika fa hna kha siloah Constantine hna zong kha anmah le anmah chiti thuhmi kan si ti an rak aumi an si cu. Tuchan pastor vialte zong chiti thuhmi kan si ti an ti ve la. a kan in hei au. Cucaah cun cu caan Messiah a voi hnihnak a rat lainak caan ah cun nau profet a chuak lai. Cun zei chuak rih lai? Nau Messiah a chuak lai te. Nai profet nih zeitindah a rian si lai? Pathian biatak kha lih in a thleng lai. Khakha na hal profet rian si. Profet a sullam cu Pathian nih a chimmi paoh mipi sinah chim ṭhanmi pawl. Tuchan hawi le pastor. Cun nal Messiah timi nal Khrih Khrih sullam cu chiti thuh Pathian i chiti thuh tinak. Nal Messiah kanmah cu Pathian fa kan si cang chiti a kan thuh cang ti a aumi toran lubik pop aa siam pop Amah le mah Pathian Fapa aiawhtu ka si te. A suṭhi ah hin vailamtah tein tuah le anih cu Messiah kha a thitter ti lo. Tuu kha a cawiter i a vailamtah hi ti a um. Vawleicung tuu nih a sawhmi cu anmah holh in cun zumtu vialte kha a sawh. Kanmah Israel mit in kan zoh tikah cun Israel chungkhar kha tuu nih sawm a si. I annih nih cun, tuu cu zumtu Khrihfa vialte hi keimah nih ka hruaimi si, tiin Pope a suiṭhi te ah hin a um. Kha, hi vawleicung zumtu vialte hruaitu pa bik ka si tinak sullam cu Pope a si. Cupa nih a chuahmi nawl, nawlbia an ti lai cu, a serchawmmi vialte kha an ri cang. Kan va doh tik zong ahhin an ceih an zei tiah an celh ti lo. An chungle thlarau in an celh ti lo. Mirukruan an si. A ningzak hmanh an si lo. Hohmanh an lungthleng lai lo. Nan au sawsawh. Tinak an ti i, zei puai hlei lo kanmah ca zongah. Cucaah cun cu nan profet Pathian bia vialte thlengtu thlengtu, cun nal Messiah Khrih ka si tiah a aumi cu Xmas ah a chuakmi pa, aotle chuak Jesuh Khrih a chuak, aote Jesuh Khrih, tuchan Khrihfa hna Jesuh Khrih a chuak cu. Hi bia hi Kawlram Khrihfa upa hna nih ka theih seh law thawng hna ka tla kho men lam. Natein ka chim duhmi cu X ti cu Latin number thlarauai, Mas ti cu mipi lo i pumhnak puai hawi a si. Cucacun cu zeiruang ah cu thlarauai kha in hmang kan ti ahcun kha lio calendar an rak hmangmi ah khan thla hra te lawng rak um. Israel calendar nan Baibal hnuh cem ah zoh u law Pathian nih Israel a mi hna pekmi calendar thalei hi um lai. Kha hmanh kha hrawk an rak i zuam cu Rom nih thlarau te lawng Julius Caesar nih a rak tuah i a hman deuh lo ee an ti ṭhan i Okrigore tahdin timi hleithumnak Okrigore nih calendar kha a ser ṭhan. Atu thaizing a ra laimi January ni khat, January le February kha calendar ah khumh ṭhan. A ruangah Julius Caesar timi Rom mi an Caesar nih a rak sermi calendar nakin atu kan hmangmi hi hi calendar hi kum zathum hrawng a ngakchia deuh a si. Zei ruangah kum thar hna an hmang an ti ahcun Janus timi pathian January ni ah Janus pathian philh lonak dingah an hmanthlak te kan van piah ta lo.

Hika lei kha tuchan Khrihfanak, hika lei kha hlanlio Assiria pawl Babilon pawl nih thingkung te pawngah an ummi kha si. Nan hmu kho maw?

Nemrod zeite hlai hlei in tiah cun sa ai kahmi te kha cun a pawngah Babel inn sa saktupa a si. Hi hi cu anmah chungkhar a si. Vawlei cung vialte rak hrawktu Nimrod cun a pawng i a ummi kha Semiramis timi kan Baibal ahcun vancung siangpahrangnu timi cun a tang i te kha Amos te kha a si. Nimrod nih hi Semiramis si, a nupi si, cun a nu zong si. A nu kha nupi ah thit ti pa a si. Zeiruangah a thit kan ti ahcun an biakmi maw le tlangbawi pawl nih fialmi a si. Cutluk in thurhhnawmmi a si cu an biaknak hi. An, a nupi cu, a nupi cu a nu zong si. Cun amah zong kha a nupi caah a fa zong si, a pasal zong si. Kha biaknak a si. Kha biaknak nih cun vawlei mi vialte kha hrawk dih i nika ah ai ai an biakmi nika ah ai cang i cu nika nih cun Semiramis kha ceuh tikah fah pawi taktak cu kha kha lak fa a si. Pawi Tammuz kha hring a si. Cu Semiramis cu anmah Kanaan silole Assiria holh in cun Ester an ti. Ester. Ester an ti i cu a hmanthlak cu hihi a si: Ester an biakmi hmanthlak. A hmaan tuk ah khin hnuk nan hmuh maw hi? Hnuk lawngte.

Cu bantuk khuachia biaknak kha Khrihfa biaknak cu an rak um dih. Easter Sunday, San nika biaknak philh lonak le Easter timi uh, tunai an chim bantuk in an biak tawnmi Pathian nu philh lonak dingah Jesuh Khrih thawhthanmi siseh an ti. Kha vialte kha pakhat hmanh hmanmi si lo. Cun tuzaan ah thideng in an lawmh laimi New Year he tiin siasal biakmi le Khrihfa biaknak ai dan lonak a langh cemmi tuzaan a si te lai. New Year timi a lawm i Janus Pathian a si. Lu pahnih an neih, khatlei a zoh lai, khatlei a zoh lai. Sullam cu a dih ciami kum caah hin hihi zeizong vialte hmutu, thluachuah vialte an rak ka pektu, cun a ra lai, hmailei i a ra lai dingmi zeizong vialte thei dihtu tiin an biakmi Rom Pathian caan ah philh lonak cu tuzan January ni khat a si lai. Cupa cu Rom pawl nih an biakmi si caah Khrihfa hna nih lawm ve seh. Zeitin an lawm lai? Pathian biak bantuk tein an lawm lai. Hakha a fih cemmi si Pathian nih. Keimah a ka biak ko nain zei kan ti lai? Fih nungmi Pathian bantukin ka biak cang. Ha. An theithiam ma? Hmm. Cucaah cun hi bantuk biaknak a tuahmi vialte chuahpitu cu kha Nimrod Babilon pathian kan si. Babilon cozah a rak simi pa kan si. Cu biaknak cu a tlau kho lo i Khrihfa chungah an hong khumh. An hong khumh tikah Khrihfa vialte an rin dih cang. Ri a ngah ti lo. Cheukhat cu a ngah ti lomi si. An mit a caw cang, an hna a cheh cang, an thluak vialte merh khawh dih cang. An mawh ve lo. Zeiruangah an ti ahcun zumtu hmasa hna hmanh kha hlen khawh a si lai. Pathian thimmi hna hmanh kha a hlen khawh lai ti Messiah hrimhrim nih khan a rak chimh ciami a si. Mi fapa rat lai tikah cun nal Messiah, nal Khrih, Lai profet na chuak hna lai, cun Pathian nih a thim cangmi mi vialte zong kha thlen khawh lai. Pathian nih a rak thim cu hlanlio Khrihfa hmasa hna kha, zumtu hmasa hna kha a rak thimmi um. Nai an rak thi, an rak hlen khawh dih hna. Tuchun ni tiang a hlen khawh. Cucaah cun kannih nih cun kan theih cang tikah cun aw hi Babilon biaknak thurhnawmmi chung in chuahtak caan cu cang nan ti. Chuah khomi paoh kan chuah ko lai, fom rimi paoh cu nan um ko lai. Cucaah cun kan i dannak cu Pathian kan va biaknak a si. Ran kun kal cio cio ah Tinbaw kalmi um, vanlawng in kalmi um, sabing in kalmi um lai, aa motorcycle in kalmi um lai tiin kha cu vawlei cawnpiaknak a si. Si lo. Kalnak lam pakhat lawng cucu Biaktu Siya Messiah a simi kan Bawipa Messiah nih a kan cawnpiak ning tein kal ding a si. Sunday ulh a kan cawnpiak maw? Cawnpiak lo, cawnpiak lo, scientific mang cawnpiak lo. Maw nan theih ding. Kha bantuk vialte kha amah nih a cawnpiak lomi ah kan va kal tikah sapat bawi cu keimah ka si ti an theih ko lai maka pahnih chungah khan kul le ruk kul le sarih kul le riat ah Sabat bawi ka si ti tikah bawi um hau fo nai. Sunday bawi um hau cang cu. An tikah Sunday law timi nika biaknak philhlonak ni Sunday kha a ser awk ni. An tin le an ser i. Khi tikah kan sermi kha minung nih an zulh piak tikah kan kha duh lomi paoh cu thah a si. A kha thawk in Pope nih an rak sermi Laisi Council timi ah an rak ser tikah hmaan lo ee tiin kan kan chimh tikah Kha lio meeting a kaimi bishop kan ti lai cun pastor zoh thum nakin maw nangmah hi na fim deuh tiin aa biahalnak hna an rak ton. Cu tluk in an ri dih cang. Khakha kan theih hau. E cucaah tuzan Janus Pathian bu pahnih neihmi pa, aw, kha pa philh lonak ni cu tuzan ah an lawmh lai. Khrihfa nih cun Pathian ca kan lawmh an ti lai. Chiasial biakmi nih cun anmah chiasial an rak biak tawn ning tein an kal lai. Ai dangnak pakhat hmanh um lo. A min te lawng ai dang. Satan cu aa, a min cu ai, ai dang, ah sorry, a min cu ai dang lo, a rianṭuannak ai dang. Khattelei ah siasal biak tawn ning tein an kal lai. Khattelei ah cun Khrihfa biaknak pungsan tein an kal lai. A mi cu ai khat. Hau, Janus, January ni khat, philhlonak ni. A ka si. Kan chimh bantukin kha Babilon in aa thawkmi biaknak kha Khrihfa ram chungah Lairam tiangin pulpit cung tiangin a kai cang. Nai profet nih tiin an kilven. A si ko, Christmas cu hlan lio chan in Khrihfa hmasa hmanh nih an rak hmang. Cu mifim pa nih cutin a rak chim. Cu cauk a ṭhami ah cutin a ṭial. Tiin an chim. Hmaanmi pakhat hmanh um lo. Pakhat hmanh um lomi a si. Zeitluk mifim nih a chim zongah vok rawl a eimi nih cun vok ṭhatnak kong kha a chim hau. Hakha sin rawl a rak eimi kha a palh cang tikah cun rawl pektu Rom duhning in a kal hau cang. Pu nih cun tuukhaltu Messiah a kal ning te kha an zulh i tuu nih cun cu bantuk amah a kan pekmi rawl tu kha kan ei haumi a si. Khakha kan i dannak cio tu le meheh thennak caan a phan lai. Meheh cu amah duh paoh in mi thilri hna kha he tin a va ṭam cu nawl ngai lomi kha chim duhmi a si. Tu cu tukhal kha hmai ah an chiah i tung in hnung ah an zulh. Meheh an cawk tikah cun meheh tu kha hi in an tlaih i Mahhi congtu le hmu ngainam in an i dang. Tu sau dum i Pathian nawlbia ngaimi a mi Israel mi kha a chimmi a si. Tu lak hmanh ah tu zong hi an rak sual ahcun cenghngia den seh khawh ve. Zeitikah tuhun chungah um duh loin a chuakmi sakei nih seh lai. Cu bantukin Pathian nih thim cangmi chungin liangah per choimi cu Maw le thlarau nih an tlaih ko lai, ta maw thlarau nih an tlaih ko lai. Biaknak khakha si, mit in kan hmu kho ti lo. Satan a fim tuk cang tuchan ah. Kan fale an thluak vialte, kanmah kan upa an thluak vialte kan merh dih cang. Kan ralring herh dih sih. Satan nih kan huat tukmi ah in rian a ṭuan ti lo. Kan duh cemmi ah in dawh kan thinlung vialte an merh cu. Christmas hmaan hawi an i lawm, angki ṭhaṭha an i hruk. Hmanthlak ṭha, hmanthlak dawh deuh in an i pawt. Vawlei meeting kan zoh tikah cun an har cio cang. Har ding an pen tuah cang. An biakinn sui an toih lo pakhat te lawng si lai. A tleu in tleu. Zei thei lomi nu le pa foundation a ngeih ti lomi kan fale nih cun thilsen an si cang ka pa kan hmang lo caah angki ṭha na cawk piak. A hman cang lai. Kha tikah nangmah nih khan A poi lem lo cu a kan hmang lo zongah ti na tinh nai tinh-mi target kha a paih cang kha kai. Na fa kha maw le Pathian sinah raithawinak na va kalpi cang na si. Nangmah zong kha thah na si lai, ah na fa zong kha thi ko lai. Kha lio kha cu thlarau taksa, taksa bak in an rak thi. Nain tuchan ahcun thlarau thi cang, velngeihnak a caan hi a dih dek ahcun a ngah ti lai lo. Tu cu zaangfahnak can a si. Nawl biachan ahcun tak pakpak ti Pathian nih a tha ko. Velngeihnak caan si um Christmas hmang mu. Zomi seh ai hrem te ko la ti a nim cu a faak ah. A nim rong ah na hnok chuah dak na kha si cu vel ngei nak dang nih ha. Cheukhat cu an chuak kho ti lo cu zaangfak an si. Kan va chim zong ah a kan huat. Mo, a kan huat. A kan rem ti lo. A kan rem ti lo. Cutin kan a kan neh sawh.

Na hmet paruk in pariat tiang. A cung tlangpi ah Solomon palhnak a miphun vialte kan chimmi hi maw le Pathian sinah a rak kalpimi kha a si. Cucaah Solomon nih Jehovah mithmuh i thilṭhalo a simi kha a tuah i a pa David bantukin Jehovah kha a lung dihlak in a zul lo. Kan uar tukmi Solomon a hrunak si. Cun Solomon nih Jerusalem nichuahlei tlang ah khan mawpmi khuazing fihnung nichuahlei ni a hawng chuahlei Solomon nika a biak. Jerusalem nichuahlei tlang ah khan Moab mi khuazing fihnung Kemos le Ammon mi pathian fihnung Molek caah khan khua um paoh a sak. Solomon nih kaa a biak hruaitu a si. Solomon cu Pathian chiti thuhmi a si. Solomon cu Jerusalem nichuah le Jerusalem sullam Pathian khualipi, Pathian khualipi chungah ṭhu ko buin nichuahlei i an rak biak tawnmi Molek pathian caah Hurumbo a ser. Zei ding ah ser? Biak ding ah sermi a si cang. Amah nih a va biak lo hmanh ah cu bantuk a tuahmi cu amah kha a biaktu hna nakin hman khi a sual lio a si. Solomon kha a pennak a rawk. Solomon Israel bawi an rawk. Hramthawknak Solomon si. A fim tuk phungthluk bia hna tampi a ṭial. Nain An nu kan i ralring ṭhang kha hau. Pathian nawlbia kan zul ko kan ti ko nain ni ifate lo tukforhnak kha kan ton cu. Kha kan ton tikah zeitindah kan um hau? Baibal ca chungah zei ruangah tukforhnak an rak cung an rawk ti te hna kan zoh hau mi a si. Solomon a fimnak in an tluk bak lo anmah nih tuchan mi nih cu pa hmanh kha a thlu cu a rum a fim ai dawh nan a thu kha tuchan kanmah zong mifim tampi an um mirum tampi an um midawh tampi an um an thu an thu kha Kannih zeihmanh kan si lomi te nih hide kai kan au tikah ah zeihmanh a kan ruah a kan rel ti lo. Maw Lazarus le mirum pa kha mirum pa hi a tla ka tikah ka unau panga caah ah a ka chimpiak ko ti tikah A thi cangmi pa i hei tho ṭhan in chit hman zongah a ngah ti lo ti an zumh hlei la lo ti. Messiah hong ṭum a voi hnih na hong ṭum lai. Eh, nan masi ah ka chuak lo, Christmas ka chuak lo hi. Ti tikah kal ko ti cang lan, ṭhawl cang lan Messiah kha. Ṭhawl cang la, mi hrok ṭhawl an si. Ti cang la, zeirong ah An kalnak kha a rak thuk tuk cang. Thuk tuk cang. Hihi a si lo ee, January ni khat hi aa kum thar a si lo, Baibal chungah um ko, calendar, Hebrew calendar, Pathian nih a mi hna a dawt caah a pekmi ni le caan relnak dingah a pekmi a um ko ee. Mi aa an ti la, au la, avoihnih rak in lai dingmi hmasai a kan ti ko la. Tuchan minung kan sual tuk cangka an lang cho. Natin hmuh khawh, Pathian cu kan hmuh khawh ti lo caah hi Bible caah hi Pathian bia si tikah hi hi sa ko. Kan hmuh kho ti lo. Pathian cu bia cang. Hmm, bia u. Cucaah cun kanmah zong kha ralring tein kan um hau mi si. Kawl holh in veikhat te kan van lamh sual ahcun palum tein kan thu kho te. Cun veikhat te kan ei sual ruangah kan thi kho te. A tuang ka ṭawt ta nain sau ka ṭawt ta lo te. Cucaah cun biaknak a ṭihnung tuk mi cu Voikhat te kan ka kan sual tikah Pathian nih a duh lo. A duh lomi si. Mah balte in ai ngaihchih i aw ka kalnak lam hi a hmaan ti lo. Ka biakmi hi a hmaan ti lo. Saka Samari mi nu maw si ta, Messiah an tonmi kha. Nannih Judah cu Jerusalem ah nan biak, kannih cu Gerizim, kannih Jentail le miphun dang cawhmi kannih Samari mi cu Gerizim ah kan biak. Biak cio-cio ai dang cu kha tikah zeidah rak chim kan ti ahcun nannih nih cun nan biakmi kha nan hngal taktak lo, ti a si. Kannih Judah mi nih cun kan biakmi kha kan hngalh i kan ti tikah aa tel ve. Hei hau, Messiah zong nih Pathian a rak biak. Kannih Judah mi nih cun kan biakmi kha kan hngalh ti. Ngai hmanh, Jerusalem a tong ah siseh, nan biak tawnmi Gerizim tlang zong ah siseh, nan biak lo caan a phan te lai. Pa cu thlarau le biatak in biak caan a phan lai. Phan cang. Nihin dah phan cang tak ai. Miang nih an um nate tlawmte an si. Tlawmte an si rua nan ti nan ti la. Phang tu hlah u. Keimah min in minung pakhat pahnih pathum te nan um tikah nan lakah ka um lai. Ei man thiên tang ding la. Daniel chungah nu ni kha Shadrach Meshach le Abednego pathum te mei lakah an um. Pakhat innpi ka va zah. Zeihmanh hau lo. A hau ko kan ti ahcun pakhat cu tlawmpal te cu kan i seng ti lai, kan i check hau tuk. Pakhat lawng hau a za. Kan pawng ah pakhat te lawng Pathian um ahcun a za ko. Zeihmanh vawlei thilri serchom mi vialte kan van duh tik ahcun kan tlu, kan tlu, kan tlu. Cucaah cun uh, Solomon te hna an tlu, uh, hlan lio hruaitu hna an tlu, Messiah chan nih Biaknak hruaitu tlangbawi vialte an kho ding a hung chuak. Hmaan ti lo, hmaan ti lo. Biakinn chungah saṭil arva nan zuarmi vialte a deng dih hna. Maw biakinn chungah Christmas laksawng ṭhennak zuarnak bae ngiae ṭhat dih ko la, thingkung vialte meikhang dih ko la, nung rih seh la. Cucaah kan biaknak kan biakmi hi zeidah a si? Khoikaan a ra kan ti ahcun sorry kan biak a ti cu an biak an biakmi khoika a ra kan ti ahcun Babylon an pa bik Nimrod Nimrod thlarau um ti lo Nimrod um ti lo popa ai thleng popa um maw um rih tu ti tiang zeitin ca ṭial kan ser kanmah hi doh nan duh ahcun kan sermi sandei hmang ti hlah u tiin ca ṭial. An ngamh ti lo. An chimmi cu an thawhṭhanmi si caah kan hmang tiah a zong a hmaanmi si lo. An thawhṭhanmi an timi cu nika fate hong chuakmi nika fa tu kha thawhṭhanmi si. Nalme siah Khrih thawhṭhanmi nalme siah kha si, kha kan theih hau. Sapat bawi sullam cu sapat sullam dinh nih nihin kan din hmanthlak si. Zeitikah kum thongkhat pennak ah a minak ah a thimi cu an tho lai, a nung rihmi cu an lut lai, nung buin kha tik hmanthlak si tu kan pum. Sapat nih ah nan mu ahcun nan mu bu tein pennak ram an lut. Khakha si, sawh duhmi cu a duhsabat nih kan hmangmi hi aan thlak si Pennak ram an thlak a kan uktu bawi cu Messiah a si. A thawh ṭhan lai, thihnak vawlei a tei ni zong kha Sabbath ni ah a thawh ṭhanmi a si. Sabbath ni hmanthlak kum thongkhat Pennak bawi Messiah a si. Fek tein thla kha ai tlaihmi cu, a dongh tiang ai tlaihmi cu khamh a si lai ti a si. Mi fapa nih vawlei zoh tikah zumhnak hi ka hmu hnga maw ti cu tuchan ah kan zumh paoh ah za, kan zumh paoh ah za, an ti. Jesuh Khrih ti lung ah um ahcun za. Ka van rak ṭhan tikah hin zumhnak hi ka hmu hnga maw ti cu mak ngai cu a hnu a zultu Peter hmanh kha a hlawt cu maw Peter a dawt tukmi pa nih An thluat ah na theih maw? Ka theih lo. Mipa hi ka theih bak lo. Voi thum. Kannih zong hi kan si kho men ah. Kha lio ah hin ah kan siale pawl nih cun a kan chimh ko nain ah a set la lo eh tiin vuk tin zong tisan an thok khomi si. Biaknak cu kaa si. Thlarau si thlarau. Thlarau timi cu kan hmuh khawh ti lo. Kan ruahnak a si ko. Kan ruahnak a nunnak a si. Cucaah ka nu Asung nu nih a relmi Mathan pahra cu a thlarau that khotu tu kha va ṭih deuh te. Hlan lio Khrihfa vialte an thlarau a rak that dih. Thau nih Rom nih a thanh. Pumsa thattu cu ṭih hlah u, thlarau thattu, that khotu kha ṭih u. Thlarau a thimi vialte Pathian an biak. Tuchan ah an thi dih cang an thaw lawng te an chuah le si hika i chimmi thlarau ti cu zumhnak a si kannih nih cun ah raltuk tuk ah ka thlarau thi lo ti ka pumsa lo ti kha kha chim duhmi si lo thlarau timi cu zumhnak a si spirit timi oh Messiah nih a rak chimmi bia, tuchun ni tiang kan chungah um ti sul lo cun a thlarau kha kan chungah um tinak a si. Ka pumsa fi hi va thi hmanh selaw kha ka zumhmi ka thlarau kha ka fapa nih a neih ve lai. Kha kha chimmi thlarau si. Hi thlarau khuachia bantuk a kalmi kha thlarau si lo. Zumhnak a si. Profet hna nih an rak aumi thlarau, Messiah hna nih a rak aumi thlarau, kha thlarau zumhnak kha kan thinlung ah a ummi si. Kan pum a thi ko hmanhsehlaw kanmah zumhnak ai hrawm dingmi kan fale hna kha an um rih. Kha thlarau kha chimmi si. Zeitluk in martar an tuar zongah an thlarau thi bak lo. An zumhnak ah an i tlaih peng dih ding. Ha, kha thlarau ka si. Kha thlarau fek tein an um caah an thlarau zong khamhnak an hmu ko la. Hlanlio Khrihfa hmasa martar ah tonmi hna. Tuchan ah cu a ngah ti lo. Christmas present dia duak ti lak mang pawl. Mo kan hmang ko la. Tisa kan ei hau cu thil hmete zong ai. Khatin kan va chim ruangah Christmas a hmangmi kan unau hna kan huatnak pakhat hmanh um lo. Maw kan dawt ko, nate. Zumhnak ahcun mah tein kalnak ram a si tikah hau nih dah kan thih hnu ah kan thlarau caah aamah khan a kan pek ko na. Um thawk kan pennak chungah kan lut tikah hau nih dah lam a kan hruai la. Kan mah tein do kal hau cu. Ha. Kanmah tein dawh kan kal hau. Baibal ca a rel kho lomi kan fale hna Pathian bia an chim lai. Nunzia in kan langhter lai. Maw? Ṭha a si. Nu le pa nih ṭha tein kan um lo ahcun fale nih zeitindah a pa hmanh peitin um ko cu zeinak a sik len? Ti ko hlah. Hngar a si. Cu bantuk cun nu chungkhar in kan ṭang ah Joshua te chungkhar bantuk in Kanaan ram chung an lut lio an lut deng lio ah khan kei le ka chungkhar cu Yahuwah lawnglawng kan biak ko lai ti kannih zong an au hau ko kannih zong Yahuwah lawng an biak lai zeitindah kan biak lai a ra cang zeitin an um lo hi ti si ko. Baibal ca a si ko. Nain an duh maw? Duh lo. Hi cu Biakam Hlun a si, herh ti lo an ti. Baibal ca hmanh an duh lo cu a pawyan lawngin an i tlaih sawsawh. Baibal ca hmanh lo. Cucaah cun biahram chung zongah khan a ra lai dingmi caan ah cun rulpi nih Pathian nawlbia ṭha tein a zulmi hna le Yahushua Messiah kha zumhnak fek tein ai tlaihmi hna kha a do lai ti hau nih rul pi rul cu hau Rom Rom Catholic Rom cu an mah Miphun an rak si. Natin ka chim duhmi cu thlarau le thil hi a si. An rak sermi biaknak a chimmi si. Minung vialte Pathian nawlbia zulmi biahram nih kanmah kong tuah rak ṭial ve cu mu. Pathian nawlbia zulmi pawl kha e tihin an doh lai. Kanmah lawng tuchan ah a kan doh ko doh ning hi sabat le fitfa rak sermi cu Pathian cu aw tiin tuah. a kan nehsawh cang kha a si nehsawh ko seh cathiang tlinnak Yahusa Messiah zumhnak fek tein tlaihmi ho si anmah maw anmah kanmah an si atu an hmangmi puai pakhat man hmang lo lantak puai a hmang ha Beubuai a hmang ve. Puai a hmang dih. Pawl zong nih a hmang. Khakha remnak ni zong pawl a hmang. A khat hmanh phuahchawp mi a hmang lo. Minung sercham mi a hmang lo. Cucaah cun cu rulpi nih ai timhmi cu Pathian nawlbia doh le Jesuh Khrih zumhnak, Masa Messiah zumhnak fek tein ai tlaihmi pawl kha doh lai. A rian si, kan i kan rian zei si? A nawlbia ṭha tein zulh i Jesuh Khrih zumhnak, Masa Messiah zumhnak fek tein a keneh zulh kha kan rian si ve. Zeiruangah? Keimah dah ti loin Pa sinah phakmi a nung lo ti. Natein cheukhat cu a ngah ti lo. Serchommi an tlu cang. Sertu si loin serchommi an tlu cang. Khakha kan theih awk a si. Cucaah cun Pathian kan va biak tikah cun thlarau, zei thlarau ṭha si kan test hau, kanmah tein kan tep hau. Hi thlarau hi a hmaan mi silo a hmaan lo i biatak hi biatak tiin an aupi lengmang mi hi Bible he ai kaih maw? Thlarau le biatak nunnak a um kho ti lo cu pahnih ai luai ahcun zei nunnak man um lo. Keimah ka zumh mi paoh cu an thi ko lai nain thawh si te lai te. Kum thongkhat hmanh nan thawh ti lai lo. Nan biaceihmi ah cun chuak ve tawn lai. Hakha si. Lamkaltu hna hmanh nih an tuah lomi, Messiah zong nih tuah u tiah voikhat hmanh chim lomi profet hna nih an rak pakhat hmanh, voikhat hmanh au lomi Isaiah chungah zeitin ṭial? Isaiah parek chungah. Profet cawnpiaknak le aa tetti khannak an ti lai cu testimony kha bantukin chim lomi poh cu an chungah ceunak um lo ti. Kan Lai Baibal ahcun phunhmun pi an ṭial. Ha, profet cawnpiaknak um ti lo, pakhat hmanh um lo.

Ka palh kho men cue hi i ai thleng kho ti met kha a si. Ti duhmi cu caan a kal tikah cun a hmaan lomi bihnung kha hmaan bantuk an um cang. Hakha a si. Cucaah taktak tein minung serchommi kha biak loin zeidah kan biak ṭha tein kan tuak hau. Minung cu hitin kan nung peng la, kan dam peng la ti ding si lo cu minung cu kan rawk khawh. Kan zaw khawh. Thlacam kho ti loin kan lei hna. Kan li phiat khawh. Pathian thang kan zei thawk na duh kho ma caan kha khar tikah cun a ngah ti lo. Zinan le meiinn te na neih ti lo ahcun mui lakah nai chuih khawh hna ko lai. A si, kha kha Pathian biaknak a hmaan kha si. Nawlbia le Thiang Thlarau a si. Cucaah cun kan biakmi kan theih hau. Thlarau le biatak in zeitindah kan biak lai? Kha kan theih hau. A um lo e tin kan chim. A um ko an ti. Siahcun zeitindah a um ho kan biah tiah an chim kho lo. Kha a si.

Hakha chun ah kan cah dingmi si. Nan dihlak cungah kan Pa cung in thar in thluachuah na on ve piak ko seh. Amen.